Талланнаах олохпор талаһа гыныамый. Ким ордуктаах буолан одуруннаах олохпор оҥочо оҥостуоҥ. Лампа ааһа. Лампа сүүс сүүрбэ биэс сылыгар кириэһин эппит сойууһа, сүһүүр үрдүк кырдалыгар соруктаах таас туруорда. Ытык-мааны Тааттаттан ытык сэргэлээх кэлэннэр үбүгэлии сирээн-куукаан чэркэстээһиннэрэн кэбистилэр. Аны олохтоох үүнэр ыччат ааһан иһэр айанньыт Алампаны ахтан-санаан нөрүө нөргүйэн ааһыаҕа. Айбыта манна Алампа Уран төрөөбүт дойдутун драматыттан бастыҥын дьоһун дьадьымыт дьаакыбын ыраах сиргэ Булуҥҥа кэлэн Алампа дьылҕатын булбута, литература ыырын күрэнэтэн Өксүгулээххэ эҥэр буолбута. Ону биллин саха дьоно манна охсуллан ааспыттар хас биирдиилэри отчумуран таас суругун аахтыннар. Саха сайдам литературата саҕаламмыта мантан диэҕэ Махтана саныы Алампаҕа, Өксүкүлээҕи өйдүөҕэ, баҕар, бу кытыллартан үллэр үөскүүрүттэн ким эмэ кынаттаныаҕа, Алампа суолун хайыаҕа Алампа Архангельскайга Архангельскай түгэҕиттэн, Түүлэй хараҕа түүннэртэн, атын халлаан анныттан, сордоох олох быыһыттан Алампа суруйбут суруктарын уйадыйа аахтым мин. буруйа суоҕун этиммит үрдүк сололооххо бэйиэт буоларын туруорсубут үрдүк өйүлээххэ онно ынчык быыһыгар ырыа төрөөбөтөҕө онно сор суолугар хоһоон үөскээбэтэҕэ дойдутун туһунан санаа кинини сылытара кырдьык тиллэр түгэнэ санаатын саататара архангельскай үрүҥ түүнэ Утуйар уутун көтүтэрэ, онно ыһыах түһүлгэтэ субу көстөн кэлэрэ, онно Дуунньа сандаарыйа утары хааман иһэрэ, дьоллоох олоххо эрэнэрдии чараастык мичийэрэ, онно аҕата сото кээһэн көхсүн этитэрэ, бүтэйдии аһына харыстыы одуулаһар курдуга, онно ырыатын тыллара ымыы чыычаах буоланнар араҥаччылыы-арчылыы тула көтөр курдуктара үрүҥ түүннэр кылгастар Архангельскай куоракка суохтар дьонун эппиэттэр кыһалҕалаах суруктарга эмиэ хараҥа киэһэлэр субу сабардаан кэллилэр дойдуну олоҕу тапталы мэлдьэһэрдии түүрдүлэр тыл илбиһин бас билии төлөбүрэ ыарахан сирдээҕи дьолу толук улуу охсуута улахан бэйиэккэ дьылҕа хаалларар Сорус-соҕотох эрэли, төрөөбүт дойду таҥнарбат угуттуур улуу тапталым Алампа Архангельскайга бараак чэҥнээх муннугар эмиэ сурук суруйар, дойдуга төннөр туһугар, дойдуга тиксэр туһугар. Үрбүт сылаас тыынын Сирилэй силлиэ буолан ааспыт хонуктар быыстарыгар алҕас булан киирэн итии хаамыт тобоҕун иҥсэлээх сытыы сумсунан чупчуруйумлаан тахсан Араллаан аһаныгый эбит адьырхаларын ортотугар чаалыйа сүүрүгүнэн тимийэ тэбиэ туо Алампа барахсан айар тылаҕата аас бүтүйэ чааҕын арыллыбатаран аһыгар аатын аҥардас анньыллан